Jo, wëllkomm alleguer zu engem neie Video op eisem Youtube Kanal. Haut mellt sech vun der Plaz de Mike, aka Langmi villäicht fir déi Leit déi mech just op Discord kennen. Jo, wat hu mer haut fir Äerch? Ganz einfach, haut kucke mer eis d'Amazon Prime Këscht un vun de Celebrations Pokémon. Dës Këscht war net esou einfach ze beschafen, mee de Ben huet et natierlech hikritt. Ech géif proposéieren, mer maache se einfach direkt emol op. Wéi der gesitt, ass se hei e bësse getaped zu de Säiten, mee dat ass awer guer kee Problem, well mer hie jo och eng Schéier matbruecht. Sou, eemol, zweemol. Hoffentlech maan ech keng Kaarten déi dra sinn déi och gutt sinn, dat wier net esou gutt. An dann jo kann ech mech blaméieren an deem ech d'Këschten wierklech opzéien. Sou. E puer technesch Difficulties, mee elo hu mer schonn eng Säit hei.

Coffre-fort, wann ech sou wëll soen, erënnert mech e bëssen un meng Lycéeszäit, wann se am Gank ëmmer Rousen oder sou Saache verkaaft hunn, dann ass dat ëmmer meeschtens an eng Kees komm. An dann hu mer, ha do hu mer e puer Packs, dat interesséiert warscheinlech, dat interesséiert warscheinlech. Die Meege lo. Hei hu mer och schon de Code. Den éischten ass fir wie gewinnt. Voilà. An dann hu mer hei 3 Booster Packs. Den Chilling Rain Pack. An den Dragapult, deen souwäit ech weess Standard ass an dësem, an dëser Këscht. Ähm. Ja, dat ass jo scho mol e gudden Ufank, géif ech soen. Dann, wat hu mer hei? Ah. Grenon. Äh, Pokémon Prime. Äh, ja, wéi der vläicht scho wësst, äh, ass jo mëttlerweil och dat neit Spill eraus op der Switch. An, ähm, voilà, hei hu mer elo eben nach dat passend Kaartespill dozou. Ech géif soen, mer kucken eis elo am beschten direkt un, wéi eng Packs mer hunn an wat eben och nach interessant ass, mir hunn och e puer Jumbo-Kaarten, dat heescht déi si méi grouss wéi déi gewéinlech Kaarten. Ass och net sou einfach fir déi matzedroen an der Jeansbox, mee Jidderee mécht do wéi e wëll. Ech perséinlech fanne se wierklech schéin, och wann ech elo net esou de Pokémon-Kaartesammler sinn. Wat hu mer hei? Hei hu mer zum Beispill den Hydreigon, voilà, dat ass e Drache-Pokémon, wéi et ausgesäit. Weess net ob dat do, sinn dat dote vläicht d'Planzen um Kapp? Keng Anung. Dann Light Toxtricity. Mhm. Dat ass ganz kloer en Elektro-Pokémon. Gesäit een och gutt op der Kamera elo. Dat huet jo och sou klenge shiny Effekt. Wierklech schéin. Dann hei eng Nike, déi selwecht Quad wéi virdrunner, den Dragapult. Dat ass eben elo wéi där et léiwer hutt oder gäre léiwer Die groß Version oder die kleine Version, wie ihr gerne will. Und dann nach als letzte groß Quad, der Mimikyu. Ja. Mimikyu ass en äh, léif Pokémon, deet mer am Fong immens leed, dass et wëllt wéi de Pikachu sinn an dass et sech dowéinst sou bëssen un Dir verkleet. Ähm, bëssen nom Motto fake it till you make it, gell? Ja. Sou. An dann hu mer hei nach zwee Bein gekrut. Da steet schon dobäi Train on, dat heescht schéi fläisseg trainéieren. An dann eben hei fir Quaten dran ze maachen. Ech si mer net sécher, ob déi grouss Quaten hei dra ginn. Hm, jo, dat misst awer goen. Déi kéint een do scho mol locker dra maachen. Dann natierlech hu mer hei och schonns. Wéi de Ben mei Kaatz verroden huet, weint e wou scho Kaatzen dra sinn. Dat heescht hei, ech mengen et war aus dem viregte Video mat dem Ziiger an dem Butterschnitt, dat heescht de Pikachu, vläicht och nach eng eeler Versioun wéi en hei gemoolt ass. An dann hu mer hei de Glurak, den Charizard. Den Dragapool, dat heescht mir hu schonn en Duebelen, den Dark Sylvian, puer Pikachu beieneen an da komme lo eben nach eis nei Kaart mat dobäi, dat heescht de Pikachu Wannabe Mimikyu maache mer direkt hannert bei de Pikachu. Dann eisen nächsten Elektro-Pokémon. Kënnt och dran. An dann, last but not least, den Hydreigon. Ich wees net, hutt der do vläicht e Favorit vun all deene grousse Kaarten? Kënnt der jo mol gären an d'Kommentarer schreiwen. Ech mengen, ech hu scho mäi Favorit fonnt, mee Dat verroden ech awer net hei op dëser Plaz. Hei hu mer nach e Binder. Dat ass da fir déi Standardkaarten. Dat gesäit ee gutt fir déi Leit, déi vläicht och Yu-Gi-Oh! Gespillt hunn. Ech perséinlech halen och meng Kaarten a sou engem klengem Binder vu Yu-Gi-Oh! Mee et ass jo ongeféier ëmmer déi selwecht Gréisst vun de Kaarten, egal wéi eng Kaarten een da sammelt. Voilà, lo si mer hei bei de 4 Packs. Ech muss éierlech zouginn, dass ech schonn eng Kéier am Viraus e klenge Video gekuckt hat, och mat Prime-Këschten, an do waren et normalerweis 5 Päck. Ech weess net, ob een eis elo hei iwwer den Duerch gezunn huet, mee Jo, do misst normalerweis nach ee Paak dra sinn. Sou. Natierlech e klenge Spaass. Mär hunn och 5 Päck hei. Wéi der gesitt, dräi Booster an zwee Extra Packs. Jo, woumat solle mer ufänken? Ech géif soen, fir d'éischt fänke mer mat den zwee Standard-Packs un hei. Zu Extras. Hoffentlech blaméieren ech mech elo net beim Opmaachen. Ah, dat war am Propper gaangen. Normalerweis bei Chips-Tuten oder Popcorns-Tuten, do sinn ech manner méi schwéier, mee bei dat war dat jo elo kee Problem. Sou, dann missten mer hei och schon direkt den eischten Code tun, wann ech gelift. An dann kucken mer eis mol un wat mer hei hun. Deen senker also hei. Jo, ech si lo net sou gewinnt Quaten auszedeelen, mee versichen dat awer lo e bëssen hei ze presentéieren wéi am Casino, dass hei och e bësse Spannung opkënnt. Voilà, da gif ech soen, fänke mer mol riets un a mer zéien e Kirlia. Gefällt em dat gutt? Jo, also ech wëll elo och net Kirlia-Fans ze no trieden, mee dat ass jo och elo elo keen super Pull. Den éischten, dann, wat hu mer hei? Crushing Gloves, jo.

An elo hu mer hei en Urshifu krut, dat schingt mer e Bier ze sinn, Rapid Strike och, hm hei gesäit ee schonn, schonn e bësse shiny mat de Waasserdrëpsen hei, dat ass scho mol en Improvement. An dann hu mer hei e Furfrou, giff soen dee passt ganz gutt zum Slurpuff, do hu mer schonn hei déi zwee Hënn.

Hm, vläicht ass en traureg, well hien keng Shiny Squad spendéiert krut. Dann hu mer hei den Hatenna, wat en Hutt an eng Antenn gläichzäiteg soll sinn. Äh, Psycho-Pokémon passt ganz gutt zu eiser Energy Orb, déi mer fonnt hunn. An dann nach, last but not least, de Kubfu. Jo, Do hat ech lo erhofft, dass mer nach eng Kéier giffen e klenge Crescendo erliewen, dass se nach eng Kéier giffen dropsetzen, mee Coupe vu muss mat esou zefridde ginn, soss kréien ech eng geboxt vun him. Voilà. Dann giff ech soen, deen éischte Pak war ok, mee do ass nach Loft no uewen. Lee emol hei menger Meenung no dee beschte Pull vun dësem Pak no vir, den Urshifu. Dir weess vläicht, packt deen et jo herno och an eise Classeur. Dat ass herno um Ben ze decidéieren. A mir maachen direkt weider mat dem nächste Pak. Hoffentlech e bësse méi Päcklack des Kéier. Geet scho mol méi schwéier op, vläicht ass dat e gutt Zeechen. Probéiere mer déi aner Säit. Si mer hei. Voilà, esou maachen ech och ëmmer bei de Chipstuten. Wa se net wëll opgoen an der Mëtt, da waarden ech bis do deen groen Dräieck do ze gesinn ass an dann zéien ech se auserneen. Voilà. Vläicht och e klengen Tipp un iech, falls der och verzweifelt un de Chipstute wéi ech wäert maachen. Sou, da maache mer monter weider mat dem nächste Code. Voilà. An elo maache mer nees eis Quate schéin an eng Rei. Vläicht géif et e bësse Chance bréngen, se ze mëschen, mee. Ech mengen, dat ass elo hei relativ wurscht. Sou, elo hu mer hei direkt e puer. Komm, mir maache se dës Kéier mol am Zickzack. Dat heescht, ech fänken hei un an da ginn ech esou, esou, esou, esou, esou. An hoffentlech hu mer vläicht dës Kéier déi beschte Qual zum Schluss. Oh, mir fänken direkt u mat engem Chameleon. D'Qual ass elo net extra shiny oder esou, mee. Jiddefalls perséinlech ee vu menge Liiblingspokémonen. Kann et gäre weider goen. Dann maa mer uewe weider. Do hu mer e Phanpy. E Phanpy. Jo, huet elo net gutt gesi mat der Luut, mee ech perséinlech appréciéieren dee Pokémon immens. Spannend einfach ja ass einfach fir ze knuddele gell, also klengen Elefant äh, erënnert mech e bëssen un déi Sendung mit der Maus, do ass den Elefant och blo gefierft. Voilà, esou kann et och weider goen, Pampi an Chameleon. Dann hu mer hei Wash Energy, äh, falls ee vun Äerch vläicht eng Kéier misst mam Auto an d'Wäschanlag fueren, da kënnt der deen vläicht och aléisen, vläicht huelen se deen un. Dann, wat hu mer elo? E Beldum. Beldum. Jo. Hm. Gesäit e bëssen aus wéi eng vun deene Kamerae fréier, déi een hat fir wann ee wollt streamen, ne? Haut geet dat jo alles schonn integréiert am Laptop dranner. Mee fréier waren se ëmmer esou bësse sou ronn Bullen, wou s de am Fong op den, op däin Desk gestallt, op däin, däi Pult oder un de Computer montéiert hues. Voilà, deen hu mer elo och hei, eis kleng Kamera. An dann de Swallow, jo dat misst, wann ech mech net ieren, de Schwalboss sinn aus dem Däitscher, aus der däitscher Versioun. Ech sinn net sou gutt mat den engleschen Nimm. Och fir mech perséinlech ee vu menge Liiblings-Pokémonen, wéi ech ugefaangen hu mat spillen. Dann hu mer nach eng Energy Orb krut, voilà, passt ganz gutt zu eisem Beldum. Och wann et kee Stolodéngen ass. Ah, esou. Hei hu mer e Xerneas-Krut. Dat ass, wann ech mech net ieren, ee vun den neie Legendary-Pokémonen. Ech hat och versicht, meng lescht, meng lescht Pokémonen, déi ech fäerdeg gespillt hunn, dat war effektiv Ech mengen de Platinum, also wéi een hei gesäit, an herno de Moon an de Sonne hunn ech mer e bësse schwéier gedinn, mee dat heite misst elo, ass de legendary Pokémon vu wéi engem Spill scho méi? XY, voilà, XY hat ech och, ech wosst ech hat en do schonn enker gesinn, XY hat ech och ugespillt, net schlecht. Jiddefalls ass hei scho mol eise beschte Pull bis elo, de Xerneas. An dann hu mer hei e Weedle. Jo, ech perséinlech si kee sou Raupefrënd, dofir mme mer heimat léiwer direkt virun. De Weimer, sou. Äh, jo. Ech, hie freet sech, ech freeë mech vläicht net sou, datt mer hie elo gezunn hunn, mee en ass op jiddefalls emol wëllkomm. Kënne mer och e klenge Wash Energy spendéieren. Oh, hei hu mer e Schapped, jo. Do muss ee gutt oppassen nuets, net datt deen engem iwwer iwwer de Wee leeft, do kann ee sech mol enker gutt erféieren. Hei hu mer och nees, wéi der gesitt, e bësse sou shiny sou, he, dat ass och net schlecht, hu mer schonn emol déi zwee Shinies beieneen. An dann, last but not least, en Duskull, jo, anscheinend si mer haut e bësse méi düster ënnerwee, Hm. Dräi der Unterwelt-Pokémonen. Ass dat vläicht en Zeechen? Ech weess et net. Ähm, op jiddefalls wierklech flott hei de Xerneas an och de Shuppet äh, begréissen ze dierfen. Dat wier et scho mol gewiescht fir eis zwee grouss Packs, déi mer haten. Sou, meng Hoffnung ass elo, dass eis Booster Packs nach een drop setzen, waat wahrscheinlech ongewéinlech wier, mee kann een et jo mol probéieren. Voilà, hei si se. Fänke mer deels un vu riets no lénks. An et geet viru wéi virdrunner. Mer sinn um struggelen fir. de Pak op ze kréien. Sou, hei si mer erëm bei deem ominéise groen Dräieck do. Zéi mat erun. Voilà. Uh, okay. Klenge Spoiler, ech hu scho gesinn, wat hannen drop ass. Dat ass scho mol net schlecht. Hei hu mer nees de Code. Sou. An dann nach schon däitlech méi kleng, hei si just 4 Quarten dran ouni de Code. Dofir ëmsou méi wichteg, dass mer direkt gutt Pulser kréien. Oh! Do hu mer awer elo näischt Schlechtes gezunn. Wéi der gesitt, ass de Pikachu, wéi mer et schonn am Binder hunn an der grousser Versioun, dës Kéier am Klengen, och a sengem natierlechen Ëmfeld am Bësch, gesäit een och nach hei e klengen, sinn net sécher, ob dat de Raupi ass oder ob dat een aneren, Insekte-Pokémon ass jiddefalls net schlecht dat do. An da man mer weider mat engem Tapu Lele GX. Ja, deen ass och schéi shiny. Ähm, dat ass e bësse sou wéi ech mer erhofft hat. Déi grouss Päck, déi si meeschtens net esou gutt wéi déi kleng Booster Packs. Äh, fir mech perséinlech fänkt hei scho gutt un. Bon, elo hu mer natierlech Drock fir op deem Niveau weider ze maachen. Gëtt schwéier. Oh, hei zéie mer den Kyogre, och esou nees esou ee legendäre Pokémon. Wann ech mech net ieren, hate mer deen awer schonn eng Kéier an engem viregte Video gezunn. An da last but not least hu mer hei den Yveltal. Jo, deen ass och e bësse shiny, wéi een hei gesäit. Ech perséinlech fannen dat heiten den Haaptgewënn an dësem Paak de Pikachu. Ech hat ëmmer e klengen sweet soft spot fir de Pikachu, dofir och wëllkomm an eiser Kollektioun un dëser Stell. Dann eisen zweete Paak. Den éischte Paak gëtt scho schwéier ze toppen hunn ech d'Gefill. Do hu mer natierlech lo mat. Pikachu gutt virgeluet. Maa mer weider mat dem nächste Code. D'Leit déi Code sammelen kommen haut jiddefalls op hir Käschten. Dann hu mer hei fir d'éischt e Solgaleo. Jo, dat misst och nees e Legendary Pokémon sinn, wann mech dat net täuscht. Hei hu mer erëm. E Meedchen drower, dat kinnt vläicht séin Trainer sinn. Wéi gesot, ech hunn Sonne a Mond net fäerdeg gespillt, dofir entschëllegt wann ech net déi ganz Lore kennen. Dann, uh, nach e Legendary Pokémon, den Dialga. Ech perséinlech hu jo och Diamant gespillt an net Perl, dat heescht dee passt scho gutt zu mär. Dann hu mer nach eng Kéier de Xerneas gezunn. Och shiny an enger anerer Versioun des Kéier. Vläicht kënnen mer deen un dëser Stell eng Kéier vergläichen mat der viregter Kaart déi mer gezunn hunn. Moment. Voilà, hei hu mer scho mol déi zwou Kaarten am Verglach. Ja, den doten huet e bëssen HP méi wéi den aneren. Ech weess net, wat huet där do fir eng Preferenz? Ech fanne béid Kaarte perséinlech wierklech schéin, wierklech gutt, schéi gemaach. Komme mer bestëmmt enker zum Schluss vum Video zréck. An hei hu mer nach enker de Cosmog gezunn, deen hate mer och schonn an engem viregte Video gezunn. Jo, gesäit e bëssen opfrëscht aus. Dee passt och ganz gutt zu eisem Kolleg vu virdrunner, dem Sobbel. Voilà. Alle béid net grad frou, mee si sinn net alleng an hirer Trauer. Voilà. Déi kommen alleguerten an eise schéine Paak. Dat do war elo Zwee Packs, déi wierklech menger Meenung no net schlecht waren. A lo komme mer schonn zu eisem leschte Pack. Kucke fir net ze spoileren. Voilà. So, wie ëmmer de Code. Voilà. An dann eis leschte 4 Kaarten. Wou fänke mer un? Fänke mer dës Kéier mol lénks un. Lénks hu mer, oh, de Zekrom hu mer. Jo, haut ass den Dag vun de Legendaries, wéi der gesitt. Wierklech schéi gemeet, och nees e Shiny, fänkt scho gutt un. Dann hu mer. Nach e Cosmog. Deen hate mer elo scho virdrun agezunn. An dann nach eng Kéier Xerneas. Dat ass schued. Elo hu mer schonn zwee Duebeler. A last but not least e Zamazenta. Jo, dat ass dat legendäert Schëld-Pokémon. Allem an allem fannen ech, hu mer hei keng schlecht Ausbeute gemaach.

So, man misst man nach e Gespenst hunn, du hunn ech mech lo verzettelt. Mee mir hunn awer nach e Shiny op jiddefalls. An dat ass eise Waasserbier, den Urshifu. So. Allem an allem fannen ech hu mer hei gutt Kaarte gezunn. Ech hoffen. Hu mer hei also all an allem, allem an allem, léif Community, fannen ech, hu mer hei, hu mer eis hei gutt aus der Affär gezunn. Mir hunn effektiv keng schlecht Karate gezunn. Ech hoffen, Äerch huet dësen éischten Deel vun dësem Unboxing gefall. An der Tëschenzäit kënnt Der jo mol monter weiderspille mat dem aktuelle Spill, dat nei eraiskomm ass vu Pokémon op der Switch. A bis dohinner.